Сезнең сорау бик актуаль, чөнки яшүсмер вакыт безнең инде яшьләрнең тормышы дип әйтик, яки гомумән кешенең инде үсеш чорында иң катлаулы шушындый бер вакыт. Шушы вакытта, әлбәттә, балалар инде төрле агымнарга кереп китәргә мөмкиннәр, төрле деструктив дип әйтәбез инде хәзер, Яңа телдә, мәсәлән, фәнни телдә шундый үзләренең инде, мәсәлән, халәтләрен күрсәтергә мөмкиннәр. Ләкин баланың әлеге яшенә җиткәнче аңа бирелгән тәрбия, ул шушы аның яшендә инде аңа тәэсир итә. Шуңа күрә иң беренче без балага бала вакытта тәрбия бирәбез, кайчан ул безгә килеп Сорау бирә, Әти, монсы ничек? Әни, монсы ничек? Монсы ничек эшлим? Менә әгәр дә без аны шушы вакытта этәреп җибәрмәсәк, әгәр дә без аңа шушы вакытта инде җавабыбызны бирсәк, ул вакытта, әлбәттә, бала ул шушы яшькә җиткәч тә ул бездә үзенә киңәшче табачак, Әти үзенең малае белән паркта утырганда, әтигә инде, мәсәлән, бабай булган ул олы яшьтә, ә малай үзе әти кеше. Алар эскәмиядә утыралар һәм әти кеше сорый малаеннан, Улым, бу нәрсә? ди. Чыпчык, дие тегесе. Тагын бер сорый, Улым, бу нәрсә? Күпмедер вакыттан, Чыпчык, дие. Өченчесен сораганда, малай кызып китә инде, Әти, әйттем бит инде мин сиңа, чыпчык дип әйтеп, дие. Шуннан малаеның кызганын күреп, әтисе куен кесәсеннән бер блокнот чыгара һәм шул блокнотны ача да карый, Менә малай, без урамга чыктык улым белән, аңа, мәсәлән, биш яшь иде, ул миннән сикерүче кош турында сорады. Мин аңа анда унбишме, егерме мәртәбә Аңа шушы соравына җавап бирдем. Ул уйнап бара, Әти, бу нәрсә? Бу чыпчык. Әти, бу нәрсә? Бу чыпчык. Әти, бу нәрсә? Бу чыпчык. Ягъни мин аңа унбиш мәртәбә җавап бирдем, ди. Ә монда шушы малаена шушыны күрсәтә, шушы язуын, һәм теге малай күзе яшьләнә. Ни өчен? Менә бер караганда әти кеше. Кечкенә чакта тәрбиягә игътибар биргән һәм, үсә төшкәч инде, аңлаган баласына аның сүзе үтми торган бер вакыт килеп җитәчәк, шушы баласы инде олы яшькә җитәчәк һәм шушы яшьтә мин аңа ничек тәэсир итә алырым микән дигән сорауга үзенә шушындый бер мисал куйган, мәсәлән. Ничек мин аңа күрсәтә алам? Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә, Ва када раббука әллә тәгъбуду илля ияһ уа билвәлидәйни ихсана, ди. Аллаһка иман китереп яшәгез һәм әти-әниләргә кадер-хөрмәт, ихтирамда булыгыз. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә уа дигән кисәкчә ул гарәп телендә, хәтта Аллаһ Тәгалә әти-әниләрне үзеннән соң икенче урынга куя, аларның урынын зурлый, чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм дә Сәхабәләрдән сораганда, ә юк, аның янына килеп сорады бер сәхабә, Мин Аллаһка иман китердем, Аңа ышанам, аннан инде Пигамбәребезне хөрмәт итәм, аннан минем хөрмәтем кемгә булырга тиеш? дип сорагач, Пигамбәрбез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм, Әниең дип җавап бирә. Аннан кемгә? дип сорау бирә, Әниең, ди, икенче мәртәбә. Аннан кемгә? дигәч, өченче мәртәбә дә Әниең, ди. Шуннан дүртенчесендә генә әтиең ди. Ягъни бу нәрсәне аңлата? Иң беренче, әлбәттә, әни кеше, димәк, баланың тәрбиясендә зур роль уйный. Димәк, без яшүсмер вакытында аңа тәэсир итә алу өчен без нәрсәне эшләргә тиеш? Чөнки күп кенә әти-әниләр киләләр, менә инде бала яшүсмер вакыты, аның ниндидер холкы ошамый, аның ниндидер гадәте ошамый, аның ниндидер сүзләре ошамый әни, әти-әни кешегә. Ә монда, әлбәттә инде, иң беренче сорау, Ул кечкенә вакытта сез нәрсә эшләдегез? Ничек эшләдегез? Ничек булдыгыз ул балага карата? Нинди сүзләр әйттегез сез аңа? Ничек сез аңа тәрбия бирдегез? Шуңа күрә балаларга өйрәткәндә дә, без аларга бит инде өйрәтәбез, менә бу яхшылык, менә бу яхшылык дип. Ләкин бит бар начар кешеләр, начар гамәлләр бар. Мәсәлән, үзебезнең Кукмарада ук никадәр яхшыртырга тырышса да җитәкчелек, Барыбер нәрсәнедер ваталар, нәрсәнедер җимерәләр, шулай бит? Барыбер начар егетләр бар, начаррак кызлар бар. Мин әйтмим инде начар егетләр, начар кызлар дип. Бәлки аларга шулай өйрәтелгәндер, бәлки аларга шушылай әйбәт, шушылай яхшы, гадәти бул, дип өйрәткәннәрдер. Бәлки, йә гомумән әти-әнисе игътибар итмәгәндер. Ләкин бит без үзебезнең бала белән барганда без күрәбез, Стенага язып куйганнар, мәсәлән, Здесь был Вася дип. Шулай язырга ярамый инде анда алай иттереп. Кемдер нәрсәдер ватып киткән, җимереп киткән. Без аны күрсәтергә тиеш. Балам, менә күрдең? Яки ул үзе сорый, Ә нишләп бу болай? Ә нишләп бу болай? Һәм без әйтергә тиеш, Менә бу начар, чыннан да. Күрдеңме? Ягъни менә бу әшәке, менә бу ярамый, менә болай ярамый. Менә болай эшләгәч, без аның үзенә сорау бирәбез инде, Балам, менә болай эшләгәч, әйбәтме соң? Бу үзе уйлап, аңа җавап бирергә тиеш. Кара, чыннан да, болай бит, әгәр дә ул ватылмаган булса бит матуррак, шулай бит? Әгәр дә ул, мәсәлән, язылмаган булса, монда ниндидер сүзләр, шулай бит? Андый булганда ул бит матуррак булыр. Ягъни, баланың кечкенә чактан ук начарлыкка карата үзенең эчтә инде ниндидер аңлавы булырга тиеш. Димәк, бу нәрсә? Бу начар, болай ярамый.